אז אונז ווייסן אז אונז זעמער אין גוטע הענט, אז דער בורא איז א כל יכול און ער פירט אונזער בריאה, גיימער אונז אריין אין דעם מצב וואס הייסט בטחון, פארלאז זיך אז ער ווייסט וואס ער טוט, אויב דו גלייבסט אז ער האט דיך ליב, און דו גלייבסט אז ער קען אלעס טון, פארלאז זיך אויף אים, פארלאז זיך דו ביסט אין גוטע הענט, רבותי דער הייליגער חובת הלבבות זאגט אין שער הבטחון, דער שליסל צו שמחת החיים איז מנוחת נפש הבוטח איך זעה יעצט מנוחת איך וויל זאגן איבער זייער זייער וויכטיגע ווערטער מנוחת נפש הבוטח איך לעב אין מנוחה דו ווילסט זיך טשעקן ווי שטייסטו מיט דיין בטחון אינעם אייבערשטן מאך מאך דא א פשוט'ע חשבון וויפיל מינוטן במשך די טאג ביסטו רואיג און וויפיל מינוטן במשך די טאג ביסטו נערוועז וואס מער דו ביסט אויף די נערוועזע זייט אזויפיל ווייניגער בטחון האסטו.

גייסטו אריין א פרישע שלב וואס הייסט שמחה, פרייליכקייט, שמחה. כ'ווייס נישט צו האסט באמערקט רבותי, עטס ווייסט אז אין חובת הלבבות איז דא א גאנצע שער וואס הייסט שער הבטחון, קוק אריין אין אורחות צדיקים, ס'דא א שער הבטחון אין אורחות צדיקים? ניין, נישט דא. קוק אריין אין מפתח, אורחות צדיקים האט נישט קיין שער הבטחון. סאו ווי שטייט וועגן בטחון אין אורחות צדיקים, עטס ווייסט וועלכע שער? שער השמחה. שמחה מיט בטחון איז איין זאך, אויב ווילסטו זיין א פרייליכע מענטש מוזטו האבן בטחון. אלע אנדערע זאכן ווי אזוי דו רעדסט זיך איין אז דו גייסט ווערן פרייליך גייט דיך נישט מאכן פרייליך. פרייליך גייסטו ווערן ווען דו פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן, ווען דו גייסט אריין אין א וועלט פון בטחון, דער הייליגער באשעפער נעמט קער פון מיר, דעמאלטס ווערסטו פרייליך. כ'האב זוכה געווען צו זיין יעצט אין ארץ ישראל, ביים פאר הדור הרב הצדיק הרב הקדוש רבי יעקב מאיר שעכטער זאל זיין געזונט, מיין אנקל צבי יעקב מאיר איך האב אים געזאגט די ווערטער כהאי לישנא, איך האב אים געזאגט אז ס'קומט מיך אויס זייער אסאך צו געבן דרשות, און איך רעד זייער אסאך וועגן די נושא פון שמחת החיים, קומט אויס מען רעד וועגן זיין פרייליך, און אלעמאל האב איך די זעלבע זאך ענדיג א דרשה קומען צו אפאר אידן און מען הייבט זיך אן אויסגיסן דאס הארץ, איך האב א קראנקע קינד אינדערהיים, איך האב א קינד וואס האט נישט קיין שידוך, איך האב א קינד וואס האט נישט קיין ישיבה, זאג מיר פונקטליך ווי אזוי ווילסטו איך זאל זיין בשמחה? און איך פרעג דעם רב זאל זיין געזונט, וואס ענטפערט מען פאר אזא איד? רבי עקיבא מאיר, איך וועל זאגן דעם אמת רבותי, איך האב געוואוסט וואס ער גייט מיך ענטפערן, איך האב געוואוסט, איך האב עס געוואלט הערן מפה קדשו. יעקב מאיר מיט זיין אצילות און מיט זיין הייליגקייט געבט מיר זאג די ווערטער, אמונה, אמונה, אמונה. ווי ווייט א מענטש גלייבט אז איך פארשטיי נישט, דער אייבישטער פירט די וועלט, ווערט ער בשמחה. און דער אייבערשטער האט געהאלפן אז זיין אייניקל האט געפרעגט פון פארן זיידן אבער ווי אזוי טוט מען דאס, ס'איז זייער גרינג עס צו זאגן, ווי אזוי טוט מען דאס, האט ער געזאגט, מאכט מען זיך, מאכט מען זיך בשמחה, מען מאכט זיך, הייב דיך אן מאכן, זאג זאג אפאר דזשאוקס, מאך פרייליך, טאנץ א קאדאטשקי, הייב אן, הייב אן, ברענג אריין שמחה אין דיין לעבן. איך בין ארויסגעגאנגען פון דארט האב איך געטראכט אז רבי יעקב מאיר האט מיר דא געזאגט א מורא'דיגע חידוש, ער האט געזאגט אזוי, אונז אונז בויען יעצט אויף די שיל אז איינמאל די האסט א מינע,

אמאל דארפסטו אריינקומען פון אינדרויסן דארפסטו אריינקומען, אמאל דארף מען אריינקומען צום בנין פון אויבן, דורך די דאך דארפסטו אריינקומען, מאך דיך בשמחה, מאך דיך בשמחה, מאך דיך בשמחה, דריי דיך נישט מיט דעם נאז אראפ, זיי פרייליך, זיי פרייליך, איך ווייס ס'איז שווער רבותי, אידן אין ארץ ישראל ס'איז שווער, די אזא קאפ טאנט האלטן איין פייפן, עס איז טוט זיך, און ווער ווייסט ווי די באמבע גייט יעצט פאלן, מאך דיך בשמחה, מאך דיך בשמחה ווייל דו האסט אמונה אין זיך, רבותי, וואס מער אונז פארשטייען אז די זאך איז אונטער קאנטראל איז א צווייטע זאך, איך וויל זאגן א מורא'דיגע ווארט וואס איך האב געהערט לעצטנס, איך זאג מיר יעדן טאג ביים דאווענען א פסוק, ריח שערו אוי סאדע ווארע, יא מ'לערנט די פסוק, ריח שעורה אוי סאדע ווארע, פארציילט דעך א מעשה, ס'איז געווען עפעס א איד אריינגעקומען איינמאל אין בית מדרש, איך מיין אז די טאהשער רבי זכרונו לברכה פלעגט עס פארציילן אמאל אלס ווערטל, פלעגט ער זאגן א איד אריינגעקומען עפעס א מרה, עס קומט אריין, פששש כ'האב נעכטן נאכט געבוזשעוועט א ריח אברהם, פרעגט א וואס? א ריח אברהם, זאגט ער וואס הייסט? זאגט ער גיי באקוק א געהעריגע שטורעם ווען ס'הייסט א ריח שורה, דער נעכטיגע דעס איז שוין אברהם, דעס איז שוין שורה, דעס איז שוין אברהם אבינו אליינס, דעס איז שוין בכבודו ובעצמו. קאפאנעם רבותי. ס'ברעכט אויס א האריקעין יא? וויאזוי ארבעט אונזער קאפ? אונזער קאפ ארבעט אזוי, אונזער קאפ ארבעט אז דער אייבערשטער האט געזאגט פאר די ווינטן, אזוי נארמאל קאנטראל איך יעדע ווינט יא, יעדע ווינט וואס בלאזט דער אייבערשטער קאנטראלט עס. ערגעץ אינמיטן זאגט דער אייבערשטער פאר די ווינטן, אקעי איך נעם אראפ מיין קאנטראל,

מען ציטערט. וואס האט מיך בארואיגט? כ'קען זאגן וואס האט מיך בארואיגט, אינמיטן האט אדורך געוואקט דארטן, נישט די נישט א סטוארד, א א א העד סטוארד, אזא ער גייט אנגעטוהן אזוי ווי א פאליסמאן, ווייסט וועלכע זאכן מען האט אויף א פלייט, עפעס אזא מין קאו-פיילעט אזאנס, און איך זע ווי ער דרייט זיך ארום רואיג, ער וואקט ארום רואיג, קוקט ארום, יא אלץ ווארפט זיך, ער כאפט זיך אן יעדע סעקונדע אויף א סיט, אבער אלץ איז נארמאל. נישט נאר דאס, אינמיטן זיך ווארפן הער איך די הכרזה אויפן עראפלעין, יא א גוטן אלע פעסענדזשערס, מען גייט באלד סערוו'ן די סאפער, פארמאגט רואיגקייט, מען גייט סערוו'ן די סאפער, און די אלע וואס ווילן קויפן עפעס אין דיוטי פרי קענען יעצט קויפן אין דיוטי פרי, מען גייט באלד ארום גיין דא מיט די וועגעלעך, דער וואס וויל וועט קענען קויפן ברוינפנס מיט פערפיומס פאר ביליגע פרייזן, און איך אזא מורא'דיגע רואיגקייט אינדערויס, כ'בין געווארן טראכטן צו זיך, דו ווייסט, אלעס איז אין רואיג דא. גייט עס צופטער געזאגט יא היות אז די פלעין ווארפט זיך אביסל און זיי האבן אביסל טורבולענט אויב ס'שייך יעדער איינער זאל זיין מיט די סיעט בעלט פארמאכט און איינס קודם האב איך בארואיגט וואס איז געשען כ'הענג זאגן אקעי לאמיר זאגן מיינע דמיונות הויעך איך וואלט געזעצט אויף מיין פלאץ אלס אלס בחור און ס'האט זיך געווארפן די פלעין יעצט אין מיין דמיון איז געווען וואס טוט זיך יעצט אינעווייניג אין די קאקפיט וואס טוט זיך יעצט ביי די פיילאט אין צימער איינס פון דריי כ'האב געהאט נאר איינס פון דריי דמיונות אדער די פיילאט איז איינגעשלאפן. יא, און ער לאזט די פלעין פליען, נישטא קיין דרייווער, ס'פליעט! אדער די פיילעט איז שיכור, ער האט זיך פיין אנגעטונקט מיט ברוינפן און ער דרייווט אזוי דעם פלעין, אויב ס'איז נישט איז נישט דאס נאר דא נאך די איין אפשן, דער דרייווער שרייט קולות, וואס וועט זיין דא? וואס וועט זיין דא? יא, פלוצים האט מען אויסגעפונען אז ניין ניין ניין ניין ממש נישט. ממש נישט, לויט די קול וואס כ'האב געהערט האב איך פארשטאנען אז אין די קאקפיט איז אלץ זייער רואיג יעצט, די דרייווער זיצט דארטן רואיג און ס'ווארפט זיך, אלץ איז פיין. איז פשט איז אז די ווארפן זיך פונעם פלעין איז א געפלאנטע זאך? ס'איז געפלאנט, אלץ איז געפלאנט, ס'ווארפט זיך יא יא. אז איך וועל יעצט אריינגיין צו דעם פיילאט איך ווען פרעגן אדוני הפיילאט וואס איז פשט אז ס'ווארפט זיך די פלעין? העט ער מיך ענטפערן הער מיך אויס. מ'דארף עכט זיין א פיילעט צו פארשטיין די עמקות פון דעם. אז דו ווילסט קען איך דיך עס זאגן פון אויבן אויף. ס'הייסט א עיר פאקעט, א עיר פאקעט מיינט אז די וואלקענעס האבן כל מיני אזעלכע פאקעטס אזעלכע ווען די פלעין דארף אריינגיין אין א נייע וואלקן איז ער נישט רואיג אין די נייע וואלקן, עס ווארפט זיך עס, און היות די פלעין איז אויסגעשטעלט מיט א גאנצע פראגרעם צו קענען עוואוידן דעם פאקעט, עס פרובירט א גאנצע צייט אדער אונטערגיין אדער איבערגיין, די זאך איז זייער געפלאנט, יעצט איך זאל זאגן אה ארויף אראפ אראפ, ניין ניין ניין ניין, ס'איז זייער זייער א געפלאנטע זאך, יא, און דו בארואיגסט זיך, גארנישט איז נישט אוט אוו קאנטראל, ווען איך וואלט דאס פארשטאנען וואלט איך געוואוסט אז איך קען יעצט אריבערגיין אלע סארט זעצערייען פון דעם פלען, ס'קען זיין ס'איז נישט באקוועם, איך זאג נישט אז ס'איז באקוועם, קען איך וועל ברעכן דרײַ מאל אינמיטן, אבער איך בין רואיג, איך ווייס איך בין אין גוטע הענט. רבותי, ווען אמונה מיט בטחון איז קלאר ביי אונז, ווען אונז ווייסט מיר קלאר, יש בורא עולם, יש, יש, יש, יש, איין עוד מלבדו, איין, איין, איין, דער באשעפער פירט זיין בריאה, ער ווייסט וואס ער טוט, דעמאלט זענען אלע וואקלענישן אין דעם בריאה רואיג. ס'איז געפלאנט, ס'האט א פלאן, דער רבונו של עולם זוכט דיך יעצט נישט צו פראסקענען, האב נישט קיין מורא, הער אויף אזויפיל תשובה טון, סארי אז איך זאג עס, טוטס ווייטער תשובה, איך האב גארנישט געזאגט, איך מיין, די אייבערשטער וויל יעצט, הער אויף, ער וויל נישט אזויפיל, ער וויל דיר, ער וויל דיר האבן, מיין קינד, אפשר קענסטו שוין זיין רואיג, ווען מענטשן פרעגן מיין באזונדער, וואס וויל די אייבערשטער יעצט פון די תשפ ו,